Azul fell-awen ay atmaten a tiyesmatin anda ma tellam. Nekkni llan d agdud n Sidi Ṛebbi, d arraw n Sidi Ṛebbi, d yessi-s n Sidi Ṛebbi. Ilaq ad nettu d akken win s wisnumen d imekdi, Lmasiḥ s wisnumen d Ṛebbi yedna. Ayen i d-inug wawal-is ad d-iḍru. Nnubuwat akk ad nnekmant, kullec ad innekman. Awal n Sidi Ṛebbi d tidet.

Awen sida Bacukina, tiṭ d taftilt n umdan, ma yella tiṭ-ik tṣeḥḥa, ad tiliḍ di tafat, meɛna ma tedderɣel tiṭ-ik, di ṭṭlam. Ḥader ihi ad tuɣal tafat yellan deg-k d ṭṭlam. Ma telliḍ di tafat s lekmal-ik, ur yelli ara deg-k ṭṭlam, ad tiliḍ di tafat am teftilt ma tecceɛceɛ fell-ak.

ad tesxedmeḍ tafat di ṭlam i neḥwaǧ ad nesxedm tafat i neẓra d akken ṭlam af ay d-ihedrun Sidi Ṛebbi d lecɣal n ṭlam d ddnub d tagelda n ṭlam d ayen i t-ileḥḥun di lmond-agi mgal lebɣi n Sidi Ṛebbi axaṭer Sidi Ṛebbi d tafat

Si ɣef agi d-iwwi lḥal nekkni i llan d arun Sidi Rebbi ad nedum di tafat. Ta tuɣalin n Lmasiḥ ad tili di ttnaṣfa n yiḍ, mi mačči ttnaṣfa n yiḍ deg umdan af ay d-ihder, mi s lmeɛna kan, ma izad ṭṭlam. Di ṭṭlam ibda-d aṭas ayagi, segma nettaqarab a ttnaṣfa n yiḍ, segma nettaqarab a minwi ad nwali tiseddarin tura ur t-id-fka, segma nettaqarab a ttnaṣfa n yiḍ neḥwaǧ ad nqaba tafat akter iwakkeni, Ur ɣ-iţṭef ara ṭṭlam. D imi i k-yenna dagi, Ḥader ihi ad tuɣal tafat yellan deg-k d ṭṭlam. Xeṭṭer nezmer nekni yellan di tafat, ad d-isberberber ṭṭlam fell-aneɣ, ad d-isberberber fell-aneɣ ṭṭlam, mbeɛd ad nekcem di lecɣal n ṭṭlam, ad nettekki di lecɣal n ddunit-agi, di lecɣal n lekdeb, mbeɛd ad d-iɣli wass-nni fell-aneɣ s twaɣit. Ma nɣar di matta, di matta 25, tasedda tis xemsa akked tis setta. Dagi d-ihedder ɣef ɛecra telmeẓyin yettraǧun Lmasiḥ ad d-yuɣal neɣ isli ad d-yuɣal. Neẓra d akken d Lmasiḥ. Yeqqim i iɛeṭṭel yesli, tilmeẓyin-nni nuddment dɣa ṭṭsent. Parce que d iḍ, di tlemmast n yiḍ, s tṛumit ad tafeḍ à minuit. Ma s-tenniḍ yiwet n taɣect tɛeggḍed, ata yisili iteddu-d ffɣemt ad tmagremt. Dagi awan Sidi Ɛebba d-ihder d akken lmasiḥ ad yuɣal ɣer minwi, di ttnaṣfa n yiḍ. I ttnaṣfa n yiḍ, amek i wen-d-nniɣ, mačči di lweqt-agi nneɣ nekkni. I d-ihder ɣef ayen yeɛna leḥwayeǧ lweqt n rruḥ. Pasku ass n tuɣalin n lmasiḥ, a yili anga tili lapustazi, anga yili agdud n Sidi Ṛebbi,

Anda minuit neɣ ṭlam-agi yettmessil même leḥwaǧ ad ikecmen gar wara n Sidi Rebbi. Di tlemmast wara n Sidi Rebbi, les fausses doctrines, aselmed n lejnun am akken t-id-yenna Paul et Timothée, aselmed n lejnun, aselmed n tnefsit, ayen yeffɣen kan ɣef tnefsit n umdan, ayen icudden kan ɣer lmond, mačči d ayen icudden lqedasa n Sidi Rebbi, ar tafat n Sidi Rebbi, mačči d ayen icudden ar tegla n Sidi Rebbi, lameɛna d ayen icudden ar ddunit-agi d ayen icudden ala ccer la filuzufi n yemdanen donc ad nḥader iman-nneɣ i tmehna tiyessetmatin d imawen s labaɣ inhu ḥader ad tuɣal tafat ilan deg-k d ṭṭlam neḥwaǧ aytmaten mi inhu qwat aqlaɣ di lweqt li fos doktrin aselmed n lejnun ulac ayen ur tesselt ara ilaq ad nḥader iman-nneɣ i tmaten ad nehder ma yebɣa rebbi ɣef annect-agi ad nehder ɣef kra temsal mais lḥaǧa isiɣ akk Awen Sidi Ɛebbaɣ inhu i wakken ad nedum di tafat. Ma nɣer di Linǧil n Luqa, ixef wis ttnac, taseddart-is xemsa u tlatin alamma d tis tmanya u tlatin. Acu kan awen Sidi Ɛebbaɣ, heggit iman-nwen, ɛiwzet, beggset ɣef yiman-nwen, ceɛlem tiftilin-nwen. Ilit am wid yettraǧun amɛellem-nsen ad d-yuɣalen si tmeɣra, akken ad d-yesqerreb ad as-d-ldin tawwurt. Amarzeg n iqeddacen agaɛdyaf umɛellem n ṣenɛa uzen, ad wen-d-iniɣ tidet, ad ibeddel llebsa, ad ten-isɣim ɣer ṭṭabla iwakken ad sen-ifk ad ččen. Ma yewweḍ-d di ttnaṣfa n yiḍ neɣ akter, amarzeg-nsen ma yufa-ten-id mazal ttraǧun-t. Twalam ay atmaten tiysetmatin? Awal n Sidi Rebbi Likliɛr d agi. Versi 35 iqa heggit iman-nwen, ɛiwzet, beggset ɣef yiwen tceɛlem tiftilin-nwen. Versi 38 ak iqar Ma d ma d ma yuweḍ-d di ttnaṣfa n yiḍ à minuit à minuit wala xaṭa segmi tziḍ ṭlam segmi tziḍ ṭlam nekwi neḥwaǧ akteṛ tafat n Lmasiḥ neḥwaǧ akteṛ ad nissin d anwi Lmasiḥ neḥwaǧ akteṛ ad naṭaci ɣer Lmasiḥ ad d-nesseɣres seg wayen akk i ɣ-d-izzin ad naṭaci ɣer Lmasiḥ Awen Sidi Ɛebbaɣ inehhu iwakken ad nbedd iwakken ad neqɛed Anudum di tafat. Axaṭer, ma ad yuɣal Lmasiḥ ma yella yufa yenna di ṭlam ur nteddu ara. Am xemsa telmeẓyin-agi i d-yufa ur sɛint ara tiftilin-nsent ur kciment ara ur d-it akk di sli. Donc awen Sidi Rebbi aɣ-yenhu i wakken ad ndum di tafat. Ad ndum di tafat. Iqa ilit am wid yettraǧun amɛellem-nsen ad d-yuɣalen si tmeɣra. C'est clair. ad nili d wid yettraǧun ad nzum di tafat tmati s tmati ad nḥader ɣef yiman-nneɣ ad nkemmel ad nwali di tebrat n tisalonik tebrat n tisalonik sɣur aqdac bulus acu sen-inna i watmaten tejmaɛt-agi Tabɣat d tamezwart ixef wis xemsa, tezdeɣ tis ṛebɛa akked tis xemsa. Kra ma d kenwi ay atmaten, ur tellim ara di ṭṭlam i wakken ad d-yeɣli wass-nni fell-awen am umakar. Kenwi d arraw n tafat, tetteddum deg wass, nekkni ur nelli ara d arraw n ṭṭlam, netteddu deg yiḍ. Wala. Safi, nekkni yellan d imasiḥiyen, ilaq ad nedum, ad nedum di tafat, ur netteddu ara di ṭṭlam.

amek i wen-d-nniɣ tura kan domaj ass-agi gar imasiḥiyen qwan lecɣal n ṭlam kuni llan d araw n Sidi Rebbi ad neqbel lecɣal n ṭlam yusa-d uɛdaw aɣ yessidwi yusa-d uɛdaw aɣ yessidwi s lidulatri ad nɛebbed leḥwayeǧ-nniḍen af lmasiḥ

asawal n Sidi Ṛebbi. Ani sensible neɛqel ayen yellan lebɣi n Sidi Ṛebbi. Amek ad ndum di tafat? I Jean 8, verset 12, Lmasiḥ yenna-k d nekk i tafat n ddunit, win ay d-yasen ɣur-i, ileḥḥu-ya di ṭṭlam, u iteddu-ya di ṭṭlam, lameɛna yesɛu tafat n tudert. Win yumen s Lmasiḥ,

Neḥḍer ɣef yimdanen yettɛicin deg ugdud n Sidi Rebbi, d arraw n Sidi Rebbi zeɛma deg yisem, ma ttɛicin di ṭṭlam kqa ɣur-w takken ɣur-m. Kqa d tidet zik-nni tellam di ṭṭlam, meɛna tura s tikli deg ubrid n Lmasiḥ teffɣem-d ɣer tafat. Ddut ihi tafat imi tellam d awt tafat.

Ad ikcem ṭran, normal ad yettwaqbel, d uselmed n lekdeb, ad tili dulatri, ad tili tukarḍa, ad yili lbaṭel, aṭas n lecɣal yellan mgal awal n Sidi Ṛebbi neɣ lecɣal ixulfen tidet yellan deg awal n Sidi Ṛebbi, akken neẓra d akken d awal n Sidi Ṛebbi d tidet.

Yenna-as dakken aruḥ iqedsen ixebber dayna-nni belli deg usrin deg waṭas i awxan ɣef liman. Ad tenɣuren wat sin wudmawen, s wacu ad tenɣuren? S uselmed n lejnun. Ugaga ad sselmden gar warraw n Sidi Rebbi, d iqeddacen ad d-yasen sɣur aɛdaw. Ḥni sexdem tlemmast n warraw n Sidi Ṛebbi iwakken-nni arraw n Sidi Ṛebbi ad uɣalen ɛeṭṭlen. Donc, akk nenhu, ad nhuɣ iman-iw ay tmaten at yessetmatin, ad neddu di tafat n Lmasiḥ. Lmasiḥ i d tafat, ur nezmir ad nedum di tafat ma yella mačči s Lmasiḥ. Lmasiḥ yenna-t-id, kqan bla nekkini, Ur tezmirem i wacemma. Donc, si Lmasiḥ kan i nezmer ad nedum di tafat. Ken ibarek Rebbi s yis n Lmasiḥ. Bonne continuation, ad nkemmel tikli akked Lmasiḥ, ad nedum di tafat. Ur tettut ara dakken segmi ttaqrab ttnaṣfa n yiḍ, segmi ttaqrab mi nwi,